Eh, Eh, hau kamũgũnda kau hau twakĩ- hau akĩte yes no mũgũnda ũrĩa ũngĩ wa zĩka Eh. eh, ciea igĩrĩ cia zĩka na ũngĩkorwo by the way ũtandĩkĩte wega ũtandĩkĩte wega kũrĩa ũgathikwo rĩ Ĩĩ. ĩ harĩa kĩrĩa-inĩ ta rĩu ndũĩ nĩ wega ũ- wandĩke harĩa ũrenda gũzi- gũzikwo Ĩĩ, tondũ ta rĩu wĩ- nĩ nĩ magũteaga ĩĩ, ĩ ũkaigua magũthikana gũkũ ng'arua ĩĩ. mũgũnda ĩka ithano ũgeragwo nĩ njogu

Eh, handå ha tå tinde tå kä unana nä å hå rwo mbei Ĩ, tunane kĩrĩa gĩkuoneka kä rä a gä kuoneka kå ndå kå u kwa maiko nä ndä raiguire ä ka ä mwe ä kä ndå mirioni inyanya Ĩ, Ĩ. ĩka ithatũ koguo nĩ 24 nä 24 koguo na tũngĩũka tũnengere mathĩ ici inya cia igũrũ rĩ Eh, kå rä a ndaragwa rä Ĩ, ä ke we mwe yake ndä kinyä tie ngiri magana merä rä u andũ makoragia atĩrĩrĩ na mũndũ ũyũ kwao nĩ gatũndũ rĩ o haha gatũndũ rĩ Yes. gwake kå rä a ndå Gwake yaikaraga rä na- kũrĩa- ĩ. na nä må gå nda ena ä ka igä rä gatũndũ rĩ Yes. gwathiä atä gwatuä ka atä arathi kå ng'aru akä namba Eh, arathi kwa ng'aru akinamba ni tondu wa kweheria kiria Jamu. wa kweheria ko- ko- contradictions Ĩ, ni undu wa kweheria problems Yes. thiini wa ki wa indo prime eh eh indo iria prime eh ati ati mundu akua ni akua eh, akua no akua no igua makiuga eh eh baba igite agathi ko ngarua eh. niguo igite maheni na tondu mukuru uria nake ni ikangirie miaka ri ona ona ona ni sapota eh. onake eh akerwo riu ri ni mugunda ndwendekaga wina kaburi ni mugunda ndwendekaga wina kaburi eh mm.

magakena we wakira we uria mabiu biu nduri handu waikarire thi Ĩĩ. ugitiriti na ngiri magana meri in your life yes nduri handu uri waikara thi we mwene Ĩĩ. we ti wicokerie ngatho Eh. Ĩĩ, nĩ up and down up and down up and down naho haha rĩu ũtatuĩkĩte atĩ ona nĩ watinĩka mũtwe Eh. rĩu nĩ wacio nĩhoka nĩwahurũka nĩ wahurũka rĩu mahũrĩra Wĩke ngai. mawanĩrĩra ukaigua nĩ- ũra- ũragũrwo nĩ wakiri fulani Ĩĩ. Ĩĩ. Mm. Ĩĩ, mwe- nĩ nĩ wagũrwo nĩ wakiri fulani nĩkuo wathiĩ yes Ĩĩ, ũkonaga mũrũguo nĩ acenjia gĩkari Ĩĩ. Ĩĩ, mamu wanyu nake nĩ ambĩrĩria gũthiĩ gũthiĩ harĩa kĩrĩa mũigaini Ĩĩ. Ĩĩ, nĩ wanacemania na atumia arĩa angĩ Nĩ- nĩamenya- nĩ- nĩamenya gũ- gũ- nginya gũthima nyama

It's good yes Ĩĩ. Ĩĩ. ti hingo ciothe kwĩhũrithanio kiugaga ũhoro wa indo cia ciana Ĩĩ. ciana irĩ kũ atĩrĩ ndå matige moko-inĩ Ĩĩ, ma ngai ma ngai Mm. akĩrora må mombi Yes. endia na wanjua hata kukuriko nä wä o moä Ĩĩ. gå gå kä ra matige wä tiritike na igua wega

ndathondekera tũbaru tũigana ona hau ĩĩ Ĩĩ, na Ĩĩ. coke ikũrũkia rĩu na kĩrĩa na nginĩthi kana na kĩrĩa kĩngĩ ũikũrũkia nakĩo ĩĩ Na rĩu akaiga atĩ atĩ nĩ- nĩ ikara wega Ah, no ndarĩ na time you are supposed to have at least gu- gũthũkũma gũkũ nakuo ningĩ nĩ gũkorwo gũkĩrĩ kũnene mũno Ĩĩ. ĩĩ wĩrutanĩirie nĩ kũiya ũraiya kĩmwe nĩ kũiya ũraiya Ĩĩ. ũngiuga atĩ nĩ ciana ũraiyĩra na no wega maiyĩre ĩĩ Mm, maiyĩre no we nawe mũthenya ũrĩa ũgatuĩka atĩ nĩ warĩhinga rĩu ritho ĩĩ nĩ tuonete

gutire mundu wakite kuu agenda No- no- mundu akite Ĩĩ, no nä arä kanyå ka må ndå Ĩĩ. må hete agä thokothania kamabati kå koguo andå no umbũrio nĩ hiti kũu Yes. na makauga wega mũno augire athikwo kũu Mm. Ĩĩ, aigire athikwo kũu athikwo kå athikwo kũu Ĩĩ, na ona nĩ ũkona kana ũitĩrĩrwo haha kĩrĩa rang'ata kana atarĩ o itherũ

wĩna kamũndũ ke harĩa keno kahutĩtie highway kahutĩtie highway matingĩkumbĩka hau tũtingĩtĩkĩra gũthikwo hau ĩyo nĩ komacio icio nĩ mburoti iria ciĩtagwo komacio watwarwo njebi Gũtakagĩa mũndũ ũgakuona. Mm, kana na kũu kĩbĩbĩri na kũu athi ko kĩbĩbĩri andũ marigagwo atĩrĩrĩ mũndũ ũcio na gũtirĩ handũ ndĩraigua akĩgweta ũhoro wa kĩbĩbĩri rĩ Eh. Andũ ata- ĩhĩ ithe arĩ na mũgũnda kũu na nĩ kuo magaĩirwo Ĩĩ, na nĩkuo atũraga igĩte atĩ ekwo atĩ arenda gũthikwo kũu Ah, ona aratũirĩte ugĩte nĩ arenda gwaka ka- ka- ka retirement home kũu Mm, ara- nĩ arakaga nĩ kũrĩa gĩkuo kĩramũkinyĩrire tene kũndũ kũu kwa mũingĩrire ũũ Ĩĩ.

harĩa harĩa mũgũtha mũgũtha mũgũtha kaburi-inĩ ya mũgũtha kaburi cia mũgũtha oiga atĩ araigaga arĩ- atũrĩte igĩte ona nĩ- ona nĩ erĩgĩte gũcera kaburi ĩno Ĩĩ, Ĩĩ. akiuga haha no ende angĩ ũyũ angĩhurũka no ende kũhurũkio haha nĩ ũndũ wa rĩu rĩu kũrĩa ndũngĩthiĩ gũthika mũndũ rĩu Mm, mm. makarigagwo atĩrĩrĩ Eh, na githĩ ndũrĩ mũgũnda keno Ii. hakiagire kuga agithi kuo keno niki ii na niguo ndigua mugunda kundu arimaga ika ikumi keno kuu ni ari e kundu handite passion fruit ii ithi tuigua ni mugunda na kuu hmm. ukaigua maiga eh o araturaga igaga rendo guthi kwa haha hakuhi na mucii hmm. ndagathie guteo na kuu e akiuga ati ati nigetha agoka gukirora ciana ciake ari in spirit mwangehurira mwangehurira mwangehurira cibu thimu

ĩĩ mũkamũhũrĩra kanjũ kamũgũrĩra kabu- kaburi gwa kanjũ ĩĩ, gwa kanjũ nĩgetha eh, mũ- eherie nuks eherie eherie jamu mũgũnda ũcio ũrute wĩra ũngĩ ndũngĩtinda ũkomete hau. wapreciataga kaburi yehera mũndũ ũcio Ĩĩ, wambataga hau ũguo. hau hau hau wambataga ũguo hau hau Ĩĩ. ĩĩ hau hau hatikoragwo ũndũ ũngĩ yehera nĩ Eh, ũguo eh, ũkambata ĩ tondũ naguo ndũngĩhota kwendia mũgũnda wĩna kaburi Ĩ. ĩ ndwendekaga Ĩ, mũ- kaingĩ andå aingä må ndå akwä raga wethamia kaburi Ĩ. nä gå nyenderia må gå ndani å tarä na kaburi caira noguo tamakaga Ĩ, ĩ, caina rä nĩ- Ũkaga ũka- ũgacogothania tĩri Ĩ, ũguo. ndũ- ukometio hau mundu akira akoria na kayo nake ni agikomeire goro i mundu wa milioni thate akomete hau akomete hau atä rä kio å rerwo atä no å rendirio milioni twendi tondå wä na kaburi Ati no- eh, no- no- milioni ikå mi no gwethethire handu akiaga handu angikomia Ĩĩ. ukurutwo tu Ĩĩ. no mutungatiri ugwitwo Ĩĩ. Ĩĩ. Me- eh, eh, na anake

You're not special. ona ngikara haha ona akome hau kaburi cia cemetery ya mugutha Eh, gũkoma nĩ akomete nä akomete na ona ona angä rutwo na atwarwo kå ndangä coka muoyo Yes. Ĩĩ. gũkoma nĩ ma akomete no mahä ndä maya Ĩni. Mm, ona muoyo wake ndå rä haha caina ona mũngĩ mũnengera angĩthondeka ibungo na mahĩndĩ macio maku Caina.

Hĩ, ndũrona tũtirĩgaga nĩ he gũka ũũ ĩĩ Ĩ, tũtirĩgaga nĩ he kwagĩra ũũ ĩĩ Ĩ. Eh, wakĩigua andũ nĩ macokanĩrĩra Mm. agĩtuĩka ĩ kaburi ĩyo no ĩthamio kaburi ĩyo reke igĩthamio Mm, no gũthiĩ agũrĩrwo harĩa i- agũrĩrwo irima Ĩ, nĩ athiĩ agũrũ irima ona nĩ akomete mũno ithe ndakomete mĩaka ĩtandatũ rĩu hau aya ngĩnjũĩ mokire makeheria tu kamũtharaba

no ũrakomete hau ũngĩkomera indo cia goro tũgwĩtĩkĩrie no wĩ Eh. Ah, asante